Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, La Ruvida Pasta, Embog, Kno,

Ħbieb, nilqakom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi għal 25 minuta. Illum il-programm se jħodna żewġ pajjiżi differenti, sejrin il-Greċja kif ukoll l-Italja. Tlet riċetti verament tajbin. Nisper li kulħadd jinsab tajjeb, jien insab tajjeb u ninsab lest għalik għal dan il-programm. Ħanedikom x'tan sajru llum, ħanużaw il- Greek cheese jew il-feta cheese għal żewġ riċetti għandna riċetta tal-filo Bil-feta cheese fin-nofs, fig jam, it-tin, vurdiri ġol-forn, għandna wkoll il-Greek cheese imsarrar ġol-forn, ftit tadam, ħabaq, basal, togħmiet differenti, u l-aħħar riċetta sejrin għal l-Italja għal spaghetti ali olio u ħa nserviha b'differenza bil-burrata, tafu kemm inħobb il-burrata, kif ukoll il-prosciutto, il-parm ham. Nibdew ħbieb? Jien ħa nibda bl-ewwel riċetta li hija l-riċetta tal-Filo Pastry. Jien hawnhekk ġibt tray miegħi qabel bdejna u ħandilku b'ftit butiri mdewweb. Meta nużaw il-Filo Pastry dejjem nużaw iż-żejt jew inkella il-butiri mdewweb. Mela jien hawnhekk għandi l-Filo Pastry. Filo Pastry imkebbeb ġol Cling film biex inżommuh air tight biex ma jarax l-arja. Importanti għax il-phyllo pastry jinxef minn l-ewwel. Issa, tant kemm ssiġillajtu ma jridx jinfetaħ. Ħa nagħmlu hekk ara. Jien hawnhekk għandi l-cling film bil-phyllo pastry fin-nofs. Phyllo pastry huwa pastry għaġina Griega Insibuha b'pajjiżi bħal l-Għarab, pajjiż, Turkija, Greċja, u din tkun għaġina irqiqa ħafna, ħafna ħafna rqiq. Jien għandi, hawnhekk għandi ħafna ta' vurdieri li sa nagħmel ħa nurik hawnhekk ara dawn huma li ssib ġol ġol pakkett, issibuha ġol friża, issa li rridu nagħmlu jien inħobb nagħmel hekk. Inżomm biċċa fuqha biex ma tinxiflix. Allura jien ħa nieħu sheet. Ħa nurikom x'irridu nagħmlu. Issa, din hija sheet waħda. Sempliċi ħa ndellik hawnhekk bil-butir. Butir imdewwe. F'idejk. U ħa naqsamha, niffoldja, nitwiha fin-nofs. Tajjeb, waħda hekk. Issa jien hawnhekk għandi l-Greek cheese li se nagħmel biss ħa naqsamha min-nofs. So ħa nagħmel żewġ porzjonijiet, mela. Jien hawnhekk qed nuża Greek cheese, hemm il-goat's cheese li huwa ġobon Grieg, hemm ukoll il-ġobon Grieg ehm, bħal feta, Hemm il-manuri, dawn kollha huma Greek cheeses differenti, kollha tajbin biex insajruhom ġol-forn. Issa jien din kull ma sa nagħmel ħa naqsamha min-nofs. Nagħmlu waħda hawn u biċċa hemm. Ħa nerġa' ndellek hawnhekk u li sa nagħmel ħa nagħmel nofs sheet oħra fuqha. Tistgħu tużaw il-puff pastry tridu wkoll, imma fil-verità qegħdin nagħmlu riċetta bil-Greek cheese, mela nużaw il-feto, ġew, kull ma sa nagħmel hekk ara. Nerġa' ndellek. Important li kollox jeħel ma' xulxin u din sa tgħin biex il-ġobon issir. U jien se nagħmel hekk, ħa nkebbeb din fuqha, ħalli naqra spazju u din tagħlaqx is-sikkata tinek u nitwi u nitwi u żejjed għaw wisfel ħa naqtaw. Dawn sejrin hawnhekk ġo tray u nerġgħu ndelkuhom bil-butir. kompletament fuq barra. Hekk fadalli iktar ħin, ħa nurikom iktar, fadalli żewġ minuti, wow, proset. Mela din hija l-ewwel riċetta baked feta cheese jew Greek cheese in filo. Mela aħna għamilna hekk ara, kellna waħda li hija nofs u xit sħiħa. Dellikna nofs ix-sheet u weħilna l-oħra fuqha. Hekk. Nerġa' ndellku. Dawn għandhom bżonn xi 20 minuta ħin ġol-forn u li ma għamilx mużajċ il-ġam tal-berqu isa dik nerġa' niftaħ. Mela, ħanejdilkom xi rridu nagħmlu għax I got carried away, mela, it-tielet biċċa, naqra buttir, għandna il-ġam tal-birquq, fig ġam. Issa l-oħra nerġa' niftaħha. Dak sejjer hekk. Manuel kemm sirt tinsa din sejra fuq hawnhekk biex ma jinxifx. Nabdu l-feta. Sejjer hekk, hekk u hekk. One, two. Tajjeb ħafna, din sandel kol bil-buti ftit ġunġili finno fil-wiċċ u ġol-furn 200 degrees għal 20-25 minuta sakemm tiġi golden brown. Ħa nipprepara dawn u għar-riċetta li jmiss. Dawk daħlu ġol-forn qed nipprepara għar-riċetta li jmiss. Għandna il-baked Greeks, eh, Greek baked Greek cheese, għandna t-tadam, il-basal, ehm, it-tewm, għandna l-ħabaq, riċetta verament sempliċi u verament tajba. Issa importanti li dawk meta joħorġu minn ġol-forn dawk il-parcels Irridu nraxxu ftit għasel fil-wiċċ u nservu b'naqra tin frisk. Dak it-tin frisk dal-tip ta' żmien huwa minn barra, vuol dire mhuwiex Malti, mhux lokali. Jien hawnhekk għandi dawn il-żewġ kontenituri. Li se nagħmlu ħa nibnu kollox ġo fihom. Mela hawnhekk sejjer ftit żejt taż-żebbuġa fil-qiegħ, ftit biss. Għandna hawnhekk kollox imqatta' diġà. Għandi basal aħmar. Ħa nagħmlu s-sodda għal ġobon Grieg. Dawk sejrin hekk. Għandna bżonn naqra ta' dam. Għandna żewġ porzjonijiet hawnhekk għal żewġ persuni biex niftehmu. Tajjeb ħafna u għandna bżar aħmar. Issa hawnhekk għandi żewġ sinni tom, ħanqattagħhom malaj slices ta' tom. Ftit slices ta' tom għaw fuq. Riċetta verament sempliċi u vera tajba. Issa, hawnhekk għandna ftit ċili aħdar felfel. Hekk ma tħobbux tista' tevita imma il-felfel vera mur tajjeb mal-Greek goat cheese u għandna werqa ħaba. Iftakru din hija s-sodda. Ħanamlu bżaru melħ, mhux ħafna melħ għax il-feta huwa diġà mielaħ minnu. U għandna wkoll il-oregano. U għandna ftit iktar ċili għax l-aħmar m'għandux l-istess toma tal-aħdar. Hawnhekk ftit ċili flakes tistgħu tużaw il-frisk hekk tridu. Issa, li se nagħmlu huwa faċli. Dawn huma l-ingredient li din nużaw kollha ma' xulxin. Ħanerġa' nuża il-goat's cheese hawnhekk, sorry, il-Greek cheese, Kulma se nagħmel ħa naqsmu hawnhekk fi tnejn. Mela jien hawnhekk għandi żewġ porzjonijiet minn pakkett wieħed. One, two. Nista' nagħmlu wkoll sempliċi ftit żejt ta' żebbuġ hawnhekk fuq dawk l-ingredjenti. Togħmiet Mediterranji għad tasew Mediterranean rid ngħid. U dan sejjer hawnhekk fil-wiċċ. Issa, naqri iktar tewm. Riċetta vera sempliċi. U kif din insemmu riċetti? Biex isibu riċetti tal-programm, il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, jew inkella il-website aceline.media. Issa biex inkomplu ħanamel waħda biċċa bżar, jena naqra kbir, ħanaqsama minn nofs. One. Two. Dawn sa jsiru ġol forn ovvjament. Il-goat, il-Greek cheese vera sa tirtab u vera tiġi tajba. Bċa basal. Naqri iktar naqri iktar zejt ta' zebbuġa. Kunu ġenerużi għax dan sa jgħin biex dawk l-ingredjenti kollha jsiru bħal meta nieħdu naqra ħobż Malti biż-żejt taż-żebbuġ hekk, taf kif, dak it-tip hekk. Issa x'jonqosni? Mela ħa nimsaħ idejja, naqra iktar origano fil-wiċċ. Naqra iktar ċili għax inħobb iċ-ċili jien il-felfel. Naqra hekk, għat-toma. Ftit iktar bżar u melħ u ġol forn 200 degrees mal-feta cheese l-oħra ehm, għal jisu 15-20 minuta. Sadattant li sa nagħmel ħanibda nsajjar is-spaghetti għal spaghetti għal oljo. Di riċeta verament ma ddumx ħafna. Hawnhekk għandi spaghetti, ħaniftu hawnhekk għandi borma bil-melħ u ftit żejt ta' żebbuġa, ftit minn dan sejjer hawnhekk Qisu tliet kwarti ta' pakkett. Inħawduh u nħalluh isir. Ħa nkompli hawnhekk ara. Hawnhekk għandi l-burrata u l-prosciutto, ħa mmorru hemmhekk ma' ġenb is-spaghetti, l-spaghetti kważi sar fadallu ftit minuti ehm, biex nibdew it-taħlita tal-spaghetti ali olio. Jien hawnhekk għandi ftit żejt taż-żebbuġa, nużaw mhux ħażin żejt f'din ir-riċetta. Il-bażi ta' huwa iż-żejt bażikament. Mela, dak sa nsaħħnuh, jien diġà xegħlt it-taġen, hawnhekk għandna l-ispagetti jonqsu ftit minuti biss. Għal din ir-riċetta biex nagħmluha sempliċi għandna bżonn it-tewm frisk, għandna bżonn iċ-ċilji l-felfel aħmar imqatta' frisk ukoll u għandna bżonn it-tursin. Għandna bżonn is-spaghetti, issa jien illum biex nagħmel xi ħaġa differenti ħa nserviha bil-burrata kif ukoll il-prosciutto. Ħa nservu ftit spaghetti mhux platt sħiħ. Dik hija l-idea tal-lum. Mela jiena hawnhekk għandi ż-żejt, iż-żejt saħan, ħa nitfgħu t-tewm, qisu tliet sinniet tewm hawnhekk. U għandna żewġ felfel ħomor imqattgħin. Sadattant ħansajruhom hawnhekk. Mela nfakrukom fir-riċetti aceline.media il-website tagħna kif ukoll il-Facebook page What's Cooking with Manuel. Ġas biex ngħidilkom hawnhekk għandna dawk il-parcels tal-sfilo lesti ħriġthom minn ġol-forn u għandna wkoll ambaxxilu dan Għandna il-baked feta Greek cheese lest ukoll hemmhekk. Jien hawnhekk sa nsajjar it-tewm hawnhekk bil-felfel. Ma rridux inħarquh, okej? Bħala kulur qegħdin taraw. Hawnhekk għandna spaghetti żgur li tibda ssajjar meta spaghetti kważi les dik hija s-secret ta' din ir-riċetta. Infatti, spaghetti huwa lest fejtu issa, nistennew li t-tewm u l-ċili jagħmlu naqra infusion hawnhekk ma' dak iż-żejt. Għandna t-torsin li nitfgħuh once li nitfgħu spaghetti u ftit mill-ilma mielaħ li għandna wkoll fil-borma. Dak importanti ħafna. Qegħdin taraw qed insajru bil-mod, vurdiri mhux qed jinħaraq għadu ċ-ċagħar. U dik importanti. Irwejjaħ verament ifuħu hawnhekk. Mela dan huwa spaghetti aglio olio li sa nservi bil-burrata kif ukoll il-prosciutto. Fil-bidu tal-programm għamilna il-Greek cheese bil-filo um, pastry, għamilna dak il-ġam tat-tin, um, sesame seeds u san servu honik um, bit-tin frisk u qasil fil-wiċ importanti. U għamilna dak il-baked Greek cheese dawk it-tomi tajbin ta' ċili, kellna l-oregano, um, kellna wkoll dawk il-layers ta' tadam, basal, il-felfel aħdar, Kellna wkoll il-bżar aħmar, dik il-Greek cheese fil-wiċċ, u mbagħad ftit iktar oregano u chili. Hawnhekk qed inxomm ir-riħa tfuħ dik l-idea ħallih issir għal żewġ minuti, tliet minuti, li rridu nagħmlu huwa infusion. Qegħdin insajru kollox flimkien biex iż-żejt jieħu dawk it-togħmiet taż-żejt tat-tewm u tal-chili hawnhekk. Importanti ħafna. tgħaġġlux. Għandek bżonn ftit minuti biex nippreparawha. Issa li sa nagħmel ħanolilu naqra, kważi lest. Ħanaqbad hawnhekk l-ispagetti. Min ġol borma dritt tal ġod taġen. Tagħtux kas li hemm naqra ilma tal borma, importanti li nitfgħuh anzi. Issa spagetti indawru hawnhekk ġo dawk it-tomiet. Mhux sa niflippja t-taġen għax hekk imur fuq il-qmis. Intebbagħha speċjalment biż-żejt. Allavolja l-qmis tiegħi ta' vurdie imma issa l-aħħar ftit affarijiet. Mela, it-tursin, ħa nitfgħu melħ. Ħanħallu ħessir għal minuta u dan hawnhekk huwa lest li sa nagħmel ftit mill-juices hawnhekk. Sejrin ma' spagetti. U hawnhekk ħanħalluh isir jivvapora u għandna spagetti ali olio. Jien hawnhekk kważi lest tal-lum, mela dan irid inservih ehm, ġol-platt flimkien mal-burrata u il-prosciutto, irrid inżejjen hemmhekk il-filo pastry parcels, ħa nagħmlu naqra tin fil-ġenb l-għasel fil-wiċċ, ftit weraq ukoll u għandna wkoll dawk id-dishes bil-goat Greek cheese, qed ngħid goat huwa Greek cheese, Greek cheese lest ukoll. Mela sejrin għall-Fleet Minute Repubbliċità, ħa nservi kollox u dalwaqt nintaqgħu. Riklami.

U hawnhekk aħna lesti bil-platti tal-lum, jien hawnhekk f'idejja għandi is-spaghetti aglio olio, hawnhekk għandna il-burrata kif ukoll il-prosciutto, xi ħaġa differenti. Is-soltu jkollok platt ta' għaġin, illum għamilt ta' għaġin bil-prosciutto u l-burrata. Issa li rrid nurikom, hawnhekk għandna il-burrata u hawnhekk kif għamilt l-ewwel programm kien jew it-tieni programm naqsmu l-burrata u dik hija mimlija Dak il-krema u ġobon artab għala xi ġmiel hawnhekk. Very, very nice. Mela ħan komplu, ħan idilkom x'sajjarna l-lum. Mela ħan ibdew b'dak il-plat li kon edin naraw issa, spaghetti ali olio. Riċetta sempliċi, faċi bit-teom u bil-felfel, fajna spaghetti b'dik it-taħlita biż-żejt biex tieħu t-toma, mbagħad ftit burrata, prosciutto u għamilt naqra milħ u naqra tursin hemmhekk. Ħa mmorru għat-tieni riċetta. It-tieni riċetta llum hija l-baked goat's cheese. Kellna il-goat's cheese ġo dawk id-dishes, dawk il-forom, hemmhekk bit-tadam, kellna l-bżar, dawk it-togħmiet kollha b'dak iż-żejt ukoll jierħi dawk it-togħmiet, u fil-ġenb servejt naqra ħobż mixwi. U l-aħħar platt hawnhekk kellna l-goat's cheese imkebbeb ġol-phyllo pastry. Kellna il-jam tat-tin taħt il-ġobon, imkebbek bi filo pastry ġol-forn u sservejnieh bil-tin frisk u ftit għasel fil-wiċċ. Dak huwa kollox tal-lum, nerġgħu nintaqgħu għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Ciao! Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta'. Strand Palace Agency Limited. La Ruvida Pasta. Emburg. Knorr. Valio Butter. Le Naturel. All Italia. Interspar Supermarkets. Miracle Foods. U Denby.